Hello, hawile vialte nan dam cian hama lai khar ka rak cawk ṭhan i tutan ka topic cu naitani ZRA le CNAF an i kahmi kong he pehtlai in zapi thinlung ah ruahnak tampi a chuak i a hlei in ZRA a kah hna bantuk in CNAF nih hin Chinram chung i hriamtlai phu dang hi kap hna selaw CNAF hi a palh te ma kan ti la a palh lo te dah kan ti la timi kha zapi thinlung ah ruahnak tampi a chuak tu ruang ahcun Hi kong he pehtlai in a fianternak ka tuah lai. Hi Chinram chungah hin hriamtlai phu tampi an um i cu chungah cun CNAF a dohtu phu zong an um. Kha tikah CNAF nih cu bantuk phu pawl cu ZRA a kah hna bantuk kap ṭhan hna selaw zapi nih hin CNAF a palh tiah kan ti lai. a dik ko tiah dah kan ti lai timi kha ruah awk a ṭha hrim lo. Cu ruangah cun CNAF a palh le palh lo theihnak ca ding ahcun CNAF cu Kawlram chung i hriamtlai phu pakhat an si ve caah CNAF bantukin hriamtlai phu a si vemi Tayin-Talet ne Kain pawl dang he kan zohṭi hna lai. I Tainta lennak kai hriamtlai phu dang pawl nih tah atu bantukin anmah miphun chungah an ram chung buainak khi zeitindah an i tawlrel ve, zeitindah an i phisin ve timi kan zoh i kan i fian hnu lawngah CNAF nih hmailei ah hriamtlai phu Chinram chung i hrapcheu hriamtlai phu hna hi kap sual hna selaw, phisin sual hna selaw a palh ma palh lo CNAF a palh ma palh lo ti kha fiang tein biakhiahnak a dikmi biakhiahnak biachahnak kan tuah khawh lai. Cu ruangah cun tlangcungmi hriamtlai phu CNAF bantukin hriamtlai phu pakhat a si vemi pawl i nih an miphun cung i buainak kha zetin an i phisin ve timi kha vun cianter. Ok si ahcun zeitindah hrapcheu hriamtlai phu cu an si timi ka vun langhter lai i aho khi dah hrapcheu hriamtlai phu tiah ka bunh hna ti ahcun pakhatnak ah Kawlram dothlennak hi phu thum in ka ṭhen i phu khat cu Kawl ralhrang he aa kommi kan si. Zeihmanh chim awk um lo. Kawl ralhrang ah aa kommi cu Taingintami vialte kan ral kha an si. Phu hnihnak cu Hrapcheu dothlennak phu an si. Cucu Hrapcheu dothlennak phu cu Amah a khunzi, ṭhutden le hmunhma le phaisa ngah lawngah dothlennak a tuahmi pawl kha an si. Cucu pawl cu ralhrang zong doh taktak loin amah hmunhma ṭhutden a khunzi phaisa duh ruah i dothlennak a phu a tuahmi hrapcheu dothlennak phu an si. Phunthumnak cu a miphun caah a nunnak a caan a pemi kha dothlennak phu an si. Cu ruangah phu khatnak Kawl ralhrang ah a ṭangmi kha cu chim awk an tlak lo. Phu hnihnak hrapcheu dothlennak phu pawl kha tahchunhnak ah MDF Mara CNO CNDF zong an si kho. Cu ruangah kha bantuk in amah covo ca hrapcheu a minung ca hrapcheu in a kalmi hrapcheu dothlennak phu kha Chinram chungah an um ahcun CNA CNF nih hin Kahdohnak le phisinnak a tuah khawh ṭhan rihmi si. Hmurka le ca le ceihmainak a ngah lo cun atu bantuk i hriamnam zong in a chuak ṭhan kho rihmi si. Cucu al awk a ṭha lomi si ruangah cucu hriamtlai phu cio an si caah kha bantuk thil kha Chinmi lawng nih kan tong lo i Kawlram chung i hriamtlai phu dang zong nih an ton vemi si caah khan ka chim duhmi si. Kha bantuk i a tong bakmi pawl Tuanbia kha tehte ṭhoṭha bak atu ka vun langhter lai. Okay, si ahcun tutan i Chinmi nih kan ton bantuk hin Kawlram chungah hriamtlai phu dang zong nih fak taktak in an tonmi chungah a biapi taktakmi pakhat ka chim lai. A pahnih a si nain pahnih cu a rau tuk lai caah pakhat ka chim lai. Pakhat cu Sian hi atu ah SSPP nih hin mino hlai kan doh ve cang lai tiah statement an chuah. Zeiruang ah dah atu ciocio lawng hi SSPP nih Kawl ralhrang ka doh ve cang lai tiah statement a chuah ti ahcun atu bantuk in Chinram chung bantuk in mah le mah buainak a sau tuk SSPP nih hin a rak phisin i cu chung ahcun SSPP hi wah nih a dirpi i a bawmh i SSPP a ral cu amah ramchung lila ah RCSS hei ti bantuk PNO pa-u te hna pawl le ralhrang kha an si. Kha piatenak ah Nuai U Ṭaw Hla Yikhuapau dothlennak chung vialte CNP uh, CNP luat le yi party luat le yi committee nih hin a tolre le atu lawnglawng khi a phisin khawh amen ti khawh a si. Cu ruangah atu ceu lawnglawng hi Sian nih atu bantukin Chinram buainak bantukin a ram chung amah miphun chung le amah ralkap chung buainak kha a phisin i atu lawngah a manh ti khawh a si. Okay, si cun ka khat cu a rauh tuk lai ca khanak a biapi deuhmi aa Kawlram chung i amah miphun chung buainak pehtan ah a phisinmi Nuai u ṭaw hlan yi i ni nawng maha maih tongphuaih chung i a dih kah an i tinhmi zapi nih hika zawn hin kan vun hmuh khawh cang lai. Tutan i sianpi myopa ni nawng maha maih i hi mindset pain ṭan tatak zong kha na vun hmuh khawh cang lai. Hi

Na sekhun cu October ni kul le ni sarih, tase na sekhun cu October thla ni kul le ni sarih in thawkmi a si ti si. Mah cucu yinmanchit an i tinhmi cu zei ti si ti cun u kan neme ngah ṭhannak ding kha a si. U kan neme ngah ṭhannak ding cu zei ruang dah a zei in dah a thawk ti cun u kan ram chungah Kukan hriamtlai phu chung lila ah buainak a chuak i hrapcheu dothlennak phu ka timi Kukan hriamtlai phu chung lila ah ṭhutden le phaisa hmuh duh ah Kawl ralhrang ha aa kom i amah a khunji le phaisa ngah duh i hrapcheu dothlennak phu an um ruangah Kukan hriamtlai phu chung lila an cheu. Cu hna nih cun Kawl ralhrang an i ruaih i

Matupi lei i matupi tamaha ṭih zong ee he an i fonh ti si a poi taktak. Kha bantuk kha fakpi in atu i hrapcheu dothlennak phu tiah min ka sakmi hna an si. Fakpi kan ruah ding a si. Atu i matupi tamaha ṭih hi ee pawl ha an i fon cun MDF Mara pawl zong hi Palawa an tawng cia ngai ti kha kan theihmi si i hihi zapi nih tampi vun saring vun tuah hna usihlaw Matupi Tayyinti zong AA Henifawn cun MDF Mara zong Palewa an tawng cen ngai hi kong hi zapi nih theihpinak vun tuah hna si ti kha vun tenh ka duh. Okay si cun ka bia chung kan lut lai. Zei cu dah ka men idea si ti cun

Phungchia sin nih a hruai hna, phungchia sin a thih in a fapa phungda sin nih a hruai hna. Cucu kukan hruainak cu thonghnih kum kua fak taktak in an buai i thonghnih kum hleinga an buai ṭhan. In buainak vialte ka chim ahcun a rawh tuk lai ca. Cucu buainak cu zeidah a si ti cun a hram thawk ah zamung lian kha hmunhma nei ah a ngei lo ruangah kukan kha kukan hruaitu pawl phungchia sin kha doh hna. Mah dih hnu ah

an tuahmi si. Cucu rawng zong an awngmi nih cucu ni tinhmi cu saiba lu ling hmuh timi online ngui ling kain pawl hlauhnak a si. Cu ruangah pe sau ching cu Kawlra hrang ha a tuai zeidah a tua ti cun lawng kasa muji sewa saiba mihleng pawl online mihleng pawl ha an i tuai atu hi Tuluk zong nih

Anmah chung lawng ka sa mu hi si uh le anmah chung i ralhrang aa sawmmi hna ramri hmunhma nei ah datah dothlennak a si timi kha min idea kan i tlaih khawh ahcun uh, na caah a ṭha lai cucu tutan ah a caan a rem si cun zerhteni ah khin kawl holh in lai pin aa sawmtu ka nei zeidang ulkalnak um lo cun ka rak chim ṭhan te lai hihi na theih a si cun kawlram chung dothlennak tayinta chung i patrik pakhat timi buainak tete a te hmua le pringian a chung i hlekuat pawl kha naa fiang kho lai cu ruangah cun atu ah chinram chung zongah kha bantukin Hrapcheu dothlennak phu amah a khunzi le hmunhma ṭhain khung le voi pawl ngah duh lawngah ne-a det ah covo duh lawng dothlen ah a tuahmi phu hi an tampi. Atu ah Chinland Council pawl dohtu pawl zong khi anmah hmunhma an chimmi RFA kaa kip lo zong va zoh law hmunhma ne-a det ah Niaṭhan khin ṭhutden covo ruah ah a dohmi pawl an si. Kha pawl nih khan ram kha an buaiter zungzal. Cu ruangah cun kei ka chimmi cu pumpak le community si loin a kal sualmi idea le policy pawl kha ka langhtermi si zungzal. Cu ruangah cun Kawlram chung i a biapi bikmi buainak, a cice bikmi buainak cu Hukanh hi an si. A ṭhu data ṭih. Ngingchia hi a la hmasa bikmi an si. Atu zong ah ṭase nase khun cu a biapi bikmi si. Zeidah si? Anmah chung buainak. Zeitindah an i phisin an i kaam bak. Cucu kaa lo ahcun zeitik hmanh ah dothlennak a thiang kho lo. Cu ruangah cun Hukanh zong nih Hrapcheu dothlennak phu in ralhrang ah aa ṭuaimi vialte a vun sin hna atu hi an i mee control dih hna. SSPP zong nih kha hlan vialte kha kha bantuk amah ram chung lila amah sian ralkap chung lila buainak kha a phisin. hi makha tutan in ka chim duhmi si sal a fiang men la ti ka zum hi kong he pehtlai in a hlei in zapeni zan khi live in chim ding ah timhtuahnak ka nei ve sawmtu ka nei a tlamtlin ahcun vakok seli zong ah telo khi a very excited si i a hlei in tutan ah chim ka duhmi cu CNA CNF nih ZRA kah hna tik zong ah i a palh ma palh lo tinak nakin Kawlram i ummi kan si caah Kawlrampi dothlennak hi Kawlrampi Tayin Talet Nakan zong nih tah zeitindah an i phisin ve cio. Anmah chung pehton ah an i phisin ve tikah hin tah zeitindah an i phisen ve cio timi kan hmuh lawngah CNAF cungah just na tuah tikah biakhiahnak a palh palh lo ti na tuah tikah Kawlram chung a biapi bikmi ukanh te, uah te, sian te, vawleipi zong nih a theihmi hna, Kawlrampi zong nih a theihmi hna pawl an i phisin ning kan zoh hnu lawngah CNF i a tuahsernak le hmailei a tuah dingmi kha confirm nak kan tuah khawh lai timi kha thazaang pek kan duh. Cu lo i CNAF a minung le a party na zoh ahcun a palan i chiah khawh peng atu hin CNAF a dik bak tiah ka chim lo. Sihmanhsehlaw a thil tuahmi a dik madik lo ti theih na duh ahcun kukan te nih zeitindah an tuah, wah te nih zeitindah an tuah, sian te nih zeitindah a fiang tukmi si. al awk um lo. Cucu aa tete tho than tam deuh kan chim ahcun a rauh lai caah khan pe so ching i kukan chung i ralhrang ha aa kom i buainak a chuahtertu cu si mu cucu pe so ching tel in an tlaih cang hna minung pahra mu cucu pe so ching cu

Mi tampi zong ka chimh i Min Aung Hlaing kutain bak nih a rak dohmi hna a si hin minung zong tampi in thi uh, mui sewa chuannak sehzung nun palai sarih tiang an ting ti si i tutan ka se na se khun si sin hi zong hi u kan ne me pian le ya si hi a dih ka to chim ti chu kawl hol in uh, ka rak chim than te lai e u kan pawl uh, Ngingchia zi a pemi hna zong na-wah-ṭah an si. Na-wah-ṭah na a phah kong he pehtlai zongin tampi ka chim cangmi um. Zaangfahnak tein kukan te, Kawlram pumpi, Sian rampi huap in dothlennak kong theih ning cun ka channel dang zong khan a rak zoh te law hmaizek, sorry.